Pu Lal Luai tuanbia Pu Lal Luai cu thongkhat zarih sawm li kum sarih kum hrawngah Cinzah chung Pu Lian Er le Sangpi chung Pi Sui Luai nih Thantlang khua ah an hrin. A naupa cu herhto a si i a farle cu Pi Dar Nawn le Pi Ṭial Tang an si. A ngakchiat lio ah rawl einak hmanh in cawcheh timi phaw le naam he raldohnak dentecelh cu a rak duh deuh. Mi chuak thiam, mi cunzar ṭha, mi leklak a si i thinlung put ṭha a si caah amah ṭhi rual lakah hruaitu a si zungzal. Amah cu muidawh pumru ṭha a si i a tung cu peruk tluk hrawng a sang. Mirang pawl hna nih cun mikei hawi a si lai an rak ti tawn. A hung tlangval i nupi ṭhit a zat in Hakha Sangpi chung Pu Lian Nawn fanu Men Ṭial he an i ṭhi-um. Pu Lal Luai hi Thantlang peng ramuk bawi vialte lakah hin minthang bik le a ukmi ram a kau bik a si. Nitlaklei ah Lekhel ram tiang, thlanglei ah Zotung, Mara tiang a rak uk hna. A pa thih hnuah a pa ukmi ram le khua vialte khuachiah a rak eitu a rak si. Mi ralṭha, mi ṭhawng a si caah a ukmi minung vialte nih an dawt dih. Mirang nih thongkhat zarriat sawmriat kum kua September ningani ah order an chuah i Chinram cu phuhlam in tuk i rak uk dingah khua an rak khan. Cu thawngpang cu Pu Lalluai nih a theih tikah Hakha bawi sinah Kankawlei in a rami Mirang kha nan nih rak do hna u law kei nih Chittipawng lei in a rami Mirang kha ka rak doh hna lai tiah a ti hna. Amah nih a mi vialte kha a pumh hna i hriamnam tling tein a timh dih hna hnuah Mirang doh dingah cun an kal. Lieutenant Stewart le a ralkap tam nawn an va thah hna i Mirang ralkap cu an tli an zaam. Mirang nih an lektakmi campus le tungthlai suimilam an rak lak. Mah hnu cun Mirang ralkap phu dang an ra ṭhan i Mirang ralkap minung panga an thah hna. Lieutenant Forbes Chamada Amara le a ralkap hleithum hma an pu. Mahka ahcun Thangzang khuabawi Tler Ceu le a hawile an thi ve. Mirang nih cun an nam chin hna. Thantlang khua pawng Khintlang le Vuichip tlang in an rak bawh hna i an rak kah ṭhan hna. Tlawmpal ah Mirang cu Thantlang ah an hong lut. Asinain Pu Lal Luai nih cun a rem duh hna lo i a hawile cu Bawinu tiva ral Matupi peng chungah Pu Esai he khua an sa. Cu lioah vui pahnih an kah. Mirang ralkap cu Thantlang ah a cheu Hakha ah a cheu tiin an lan. Pu Lal Luai cu kan rem seh. Hakha ah a kan ton duh lo ahcun Thantlang le A kuttang khua hna zong kan hrawh dih hna lai, an ngaihchiah chawva zong kha kan lakpiak dih hna lai tiin bia an cah. Ralkap zuthum tluk cu Thantlang an rak phan. Thantlang khua kha mei in an duahpiak dih hna i Pu Lal Luai cu an tlai kho lo. Pu Lal Luai cu an tlaih khawh lo caah an lung a tling kho hrimhrim lo. An lungdi a riam kho hrimhrim lo. Pu Lal Luai cu a nau a thi i a ruakvui ah a tlung lai tiah Mirang nih cun Hakha in an theih caah thongkhat zakua sawmriat kum hnih June ni kul le nikhat ni zanlei muilai ah Lieutenant Rainey Lieutenant McNabb hruainak in ralkap zana sawmnga cu Thantlang lei ahcun an kal. Thil sining cu Pu Lal Luai nih a theih tikah a zaamtak ṭhan hna. Mirang nih cun a nupi men ṭial sinah, Lal Luai nih cun a kan tei bal lai lo. Kan rem sehlaw ramuk bawi rian kan pek lai. A thih hnu zongah a fale nih an ṭuan lengmang lai. Harnak zeihmanh kan pe lai lo. A kan rem lo ahcun caan khatkhat cu amah zong kan thah sual lai i khuami zong harnak kan in pek sual te ko hna lai tiah an chimh. A nupi nih Pu Lalluai sinah cun mi a thlah zokzok hna i Mirang nih an cah taakmi bia vialte cu a va chimter dih hna. Pu Lalluai nih cun Mirang rem cu a duh naisai lo. A ketang ah lungdo hma nih a ei nain Mirang cu a doh cuahmah ko hna. Cucaah Mirang nih khuami hna kha a phunphun in harnak an pek hna. An inn vialte an duahpiak dih hna, asinain Pu Lan Luai inn cu a kaang kho lo. Cucaah khuaruahhar pakhat a si an ti. Mirang nih harnak an pek lengmang hna caah a nupi nih cun a sining paoh in si ko cang seh, ka mi hna zong an tuar tuk tiah Mirang he i rem ding in Thantlang ah a hong tlung. Mirang pawl cu an i nuam tuk i Pu Lal Luai cu zu, rum le ngakchia caah changreu thawthaw an va kuat hna. Hakha Vuanthok Mister Thak he a voikhatnak remnak cu Hakha le Thantlang ramri Pialva kam ah an rak tuah. Cu hnu ahcun a voihnihnak cu thongkhat zariat sawmkua kum li mei na hleithum ni ah meithal zun tampi he remnak an va tuah ṭhan. Mirang cu an lung aa lawm tuk i amah kuttlaih a simi meithal le minṭhatnak let-hnat le ngun Ngunnaam laksawng ah an rak ṭhenh chih. Cu pinah ramuk bawi an rak pek. Mirang ram ah meithal zunkhat an cahpiak. Cu hnu ahcun Pu Lal Luai cu sau hmanh nung loin thongkhat zariat sawmkua kum li fur a dih hnuah Thisen chung tlik zawtnak in Thantlang khua ah a thi.